Chibai u le. Vawiin hi zirlaite ni a lo nileh ta reng mai a. Mizo zirlai pawl hi ni sawmhnih leh pasarih October sangkhat zakua sawmthum leh panga ah a lo piang a. Tun hi kum sawmriat leh panga a lo nihna a lo ni ta. Mzp rurelna in Mizoram sawrkar hmasa mnf ina a hruai lai khan October ni sawmhnih leh pasarih hi zirlaite ni a siam ni se tiin rawtna an siam a, chumi ang chuan zirlaite ni hi sanghnih leh pasarih atang khan hman tan a lo ni ta a. Tun hi a tum sawm leh pathum hmanna a lo ni ta a ni. Zirlaite ni han tih hi ngaihtuah tur thui tak a awm a, hei khawvelin ni hrang hrang hman a nei a, nu leh pate ni han tih te, upate ni han tih te, nute ni han tih bik te pawh a awm thin a. Zirna ngaih pawimawhna ramah. Zirna ngai pawimawhtu te thinlungah zirlaite ni lo piang se tih a lo chhuak a, chu chu tun hunah hian kan lo hmang ta. Kum dangah chuan he zirlaite ni ah hian sorkarin pledge chhiar chhuah tur te, sikul hrang hrangah te a pe in chhiar chhuah te, tin awm ze nei a. Infuih tharna te, ram leh hnam tana inpek tharna tur atanah te infuihna te neih thin a ni. Kan hriatlan angin kumin hi Covid nineteen avangin zirna in te vawiin niah kan khar mek a ni a, he TV kaltlanga zirlaite hnena kan infuihna hi kan thuchah han pek theih chu a lo ni ta a ni. Kan hriat angin zirlaite hi Ramin a nghah fak naktuk a kan ram la enkawltu tur, la neitu tur kan hruaitu tur te an ni. Vawiin a anmahni pawimawhna hria a, anni hi kan future tu te ni tih hria a, duat a enkawl a kalkawng dik kawhhmuh hi vawiin a nu leh pa ni mek te ina kan mawhphurhna a ni tih kan hriat thar a tul hle a ni. Zirna a pawimawh a, zirna dah pawimawh apiang sorkar te hi kal kawng dik zawh an ni thin a ni. Vawiina kan sorkar hrawn mek Pu Zoramthanga kaihhruai mnf ministry pawh hian zirna a ngai pawimawh a, chumi chuan zirlai te a ngai pawimawh a ni tih pawh kan hrethiam in kan ring a, sorkar insum leh pai harsatna tam tak a tawh karah pawh zirlai te Mamawh tur ang hi a theih chin chin a, priority a pe a. Zirtirtu tam zawk an neih theihna tur atan te, hna lak harsa tak karah pawh zirtirtu te pek an ni a. Tin, Central Sorkar nen tangkawpin zirlaite tanah Chhun chaw an ei tur mid day meal te, uniform free te, zirlaibu a thlawn ten a theih anga tam an pe mek a ni. Naupang ten environment tha neiin zirna tha chhunzawm thei ta silangin an nih hi naktuk a kan ram, kan hnam, kan sahkhuana Kengtu tur te an nih avangin an lo chawr chhuah chhohna tur an environment hi kan siam that a, kan ngaih pawimawh a, an ni hi priority a kan pek hi a pawimawh ka ti tak zet zet a. Zoram mipui kan thusawi ngaithla pha zawng zawng ten keimahni theihna zawn theuhah Kan zirlaite hi ngai pawimawh thar ila, he zirlaite ni hi nu leh pa te, khawtlang hruaitu te, Kohhran leh sawrkar ang pawhin zirlaite dah pawimawh a tulzia kan hriat thar theihna tur atana kan infuih tharna te, rilru thar kan neih theihna tur atan duhsakna ka hlan a ni. Chutih rual chuan kan zirlai ni mek te kan fuih duhna chu khawvel ah kan kal chhoh mek na, Inelna a lian chho a, competition a sang tawh em em a ni. Survival of the fittest tiin kan sawi thin. Thei ang tawkin sorkar te, nu leh pa te, kan khawtlang ten zirna hmun tha te, zirna in tha te zirtirtu te min pek rual hian tih ve tur kan nei ni tih hi kan hriat a tul ka ti a. Keimahni phak tawkah Taima takin, tumruh takin zir ila tunlai khawvelah ding khaw chhuak tur chuan fit a ngai, a thiam filawr bik ni a ngai tih kan hriat a tha. A bik takin kan zirlaite tan chona thar pek kan duh a chu Central Service lamah tun hnaiah tling thar kan nei ta lo, kan nei tlem ta hle mai. Kan senior ten pension zela vawina kan zirlaite Naktuk an hruaitu tur te hian he kan ram kan hnam min enkawl tur hian hnam dang ai chuan zo la nu leh tlangval rual te he sorkar hian a beisei cheu a ni. Chumi tur chuan India ram pum in el na sang All India Service Exam ah hian tling ngei thei turin vawiina kan zir lai te Tumruhna nen, inpekna thar nen, rilru thar siam tur cheuhin he zirlaite ni ah hian ka sawmin ka fuih duh cheu ni. A tawpna bera kan sawi duh chu ram hnam min dintu kan Pathian hian hnam thinlung kan put te min duhsak a, Mizo in custom, tradition tha tak mai kan neih, ai upa zahna te, midangte tan malsawmna ni tura tlawmngaihna kan neih ang zawng zawng te vawng nung ila, Kan hnam thinlung pu chungin he zirna hi hnam thinlung pu nasa apiangten uar zual a, zirlaiten kan hma bakah kan ram kan hnam chhan nan zirna hi a pawimawh a, thiamna hi a pawimawh a ni tih hre chhuak a, zirlaiten ni hi hmang tangkai turin ka sawm che u a ni. ka lawm e. OMZ pil bul reng la hun thar hun hlu mang tha in vul zel a. Thlirtu zawng zawng te MZP Rising Day vawisawm riat pangana leh zirlai te ni vawisawm leh pathumna Mizo Zirlai Pawl General Headquarters hmingin chibai ka buk cheu a. Mzp kum sangha zakua sawmthum panga din a ni atang khan kan ram leh hnam leh zirlaite tan theihtawp chhuahin ke a lo pen tawh thin a. Pawl hrang hrangin ni kan nei a, yma day kan nei a, mhp day a awm, mup day a awm a, zirlaite tan ni bik kan nei lo hi kan hruaitu hmasa te hun lai khanin A, hetiang ngawt chu a dik lo ve, zirlaite ni hi neih ve ngai ni tiin mnf Ministry hmasa sang hnih leh pasarihah khan kan sorkarah ngenna an lo theh lut a. Tah chuan kan sorkar hotute pawn hrethiamin mzp Rising Day a hi zirlaite ni atan lo pawmsak a, mzp chuan lawmawm a ti khawp mai a. Sanghnih leh pasarih atang khan tun thleng hian kum tinin he zirlaite ni hi kan hmang chho thei ta zel a, a lawmawm pawh kan ti a. Kumin erawh chu ropui taka hman kan tum a, kan inbuatsaih laiin Covid nineteen avangin programme kan nei thei ta lo va, TV kal tlangin thuchah tiang hian sawina hun kan han hmang ta a ni. Zirlaite ni a lo thlen hian Mizo zirlai zawng zawng ten kan ram leh hnam tan inpek tharna Kan neihna nia hmang theuh ila, kan hma lam hun lawm tura mawhphurhna sang tak kan nei a ni tih inhriain kan zirlaiah taimakna leh tumruhna thar nen theihtawp chhuah leh zual turin kan infuih a ni. Tun hnaiah Mizote Central Service, All India Service tling kan tlem ta hle mai a, a bikin IAS, IPS, IFS ang chiahte hei hi kan zirlaite kan thiam loh leh quality kan neih loh tak em vang lam ni lovin kan zirlai te a ram leh hnam tana inpekna tak tak thinlung pua zirlai zir kan tlem ta deuh emmawni chu aw tih kan rilruah a awm a. Chuvang chuan nakin lawkah heng kan state sorkara hotu lian, chief secretary ang chi te, DGP ang chi te hnam dang kan neih vek lohna turin tuna zirlai te hian mawhphurhna kan nei tih hria ila ram leh hnam hmangaihna rilru avanga Central Service ah te tling thei tura ṭan kan lak tharna ni lo ni se tih hi mzp duh dan a ni a. Tin, tun Covid nineteen chhung ringawt pawh hian Central a kan officer lian te an ṭangkai zia a takin kan hmuin kan hre ṭheuh awm e. A tawp berah chuan Mizo zirlaitei khawvelah kan nep lo va, Kan hniam bik lo a ni tih lantir turin Pathian chakna ringin he kan Rising Day ah hian kan mawhphurhna hre thar ila, ram leh khawtlang leh chhungkaw tan fahrin man hla ni theuh turin Mizo zirlai zawng zawngte duhsakna sang ber ka hlan a che u, MZP vulzel rawh se ka lawm e.